एगो चुमा दे ना गे ए लेन हा ए लेन हा कथी करै छी काठी खा ले छे पत्ता में छे थाल चले छे हमर बकरी के खातिर चले छे अहाँ कतऽ ये लिया मोर के पता तोरे ले पत्ता तोड़े ला हां बकरी भूखले छै बकरी के खियाबा हां मर जावे ह त हम तोड़ देबे न पत्ता अहाँ के बकरी के चलू तऽ हम पता चलि जाइ छी के चलू तऽ बाप ले बाप मर जाओ है तब अरे सुन ना हाँ कहते आयल छियै अहाँ नहि आयल छै पता तोड़ै लए पता तोड़े ला हँ बकरी भुकले छै तऽ कथी करबै पता तऽ खियाए लए पड़तै ने तऽ यहूँ चलि एलियै बकरी चलबै ला चलि एलियै घरमे मने नहि लागै छनि की करबै चलि एलियै तब अतऽ कते बकरी चलै छै लादी भीटा दिसल चलै छै कि अतऽ पता छै ने अतऽ चराबै छै हम बकरी ना सुनू ने हम कहै छियै लादी भीटामे चलू ने ला बकरी चलबै लए जेबै लदी भीटामे हाँ

वाह ता बैठबा हाँ चलू ना हाँ, वाह ये वाह हाँ चंगे बैठबे कि छुटियो लाबे मुटियो लाबे जा जा कहबे छे छे कहबे चलू ने वाह बैठबे हाँ, चलू चलू बैठू चलू झिमका में बैठ के बात है छे ना हाँ है छे चलू जा जाएगा बात में कौन बात कहे छे एकटा गप कहबा हाँ अहाँ ला प्रेम करने छियै ला प्रेम हाँ ला पहले हम हम नहीं करने चाहिए अहाँ तऽ डबल भए गेलै लऽ पर हम नहि करने छियै अच्छा नहीं एक बेर करने लिए की अतने ता छलिए ना एक ता छोली संगे ला पहले हम कर लिए ना तब बिछैल के लिए तब अहाँ सिखा दिए ना खाना के लाभ कर ले छी कोना सिखा दे हाँ? चूमा लेबा हँ वाह

पेलाम कलबा हँ चलू ने प्रेम करम चलू गो मुंछ बाल भी छोली कोई देखते तो मारते ना काटे ला दै छी हमला ये चलू ने ओतऽ प्रेम करबै कोई देख ले नहि ते छै कोइ कतहु चलू ने हां हमला कथी करबै छै या हँ चलू अरे चलू ने हम सुतै छी अहाँ प्रेम करबै हम हाथ उठबै हमे प्रेम करबै हँ हमे सुतै छी प्रेम करबै अहाँ

अलुआ एना धऽ देने रहे मुँह में हाँ तब इएह ने कहै छै तऽ तब ले तब ले मुँह मत जा देने छलिए ओ ताहि दुआरे ई कहै छै ई कहै छै हमरा बेरहनी काले चिचियाइ छै धए के अलुआ खिया देलकै अलुआ अलुआ खिया देलकै मुँह में देखा देखा अलुआ खिया देलकै ओकरा कते भारी जुलूम कऽ देलकै मूंछ बाल बिछोले हलवा खिया डाली गा हाँ कथी ने धला दिल के तोले हम माय का हम कर धरा देलकै देब जान है कि धरा देलकै भूत धरा देलकै कथी ने धला दिली गा माँ ताल का हम दाग कर देब कथी धला दिली गा जाग जे मुझ बात ने कथी धरा देलकै छोली बाली खराब छे मुंसवाल भी छोली खराब छलेगा हाँ एहि जंगल में अहाँ बड़ी काल गेल छलियै

हाँ चल चल चल चल बुढ़बा के कहलिए यार बुढ़बा पोखर दिशा छले बुढ़बा कहलकै कि के छिए हाँ। केना केना कर कत गेल छले बुढ़बा भजबै ला गेल छले हाँ। हम ओकरा पाछू पाछू चल गेलिए कहलिए कि सफे में बैठा सफे में बैठा देखला के नहीं ना बुढ़बा ना बुढ़बा नहीं देखल के बुढ़बा कहलिए बिल्ली काट ले बिल्ली काट ले मादा यल ला